Wel, oedd e'n deimlad, uh, ww, dyrus, gwed i wir. Um, cymysgedd emosiynau, chi'n bod, mae rhywun yn nyrfus, gwybod bod chi'n mynd i godi, ond i'n codi o ganol criw o'n heili fi a, a nifer o wyrion, a mae'r wyrion i hunain uh, wedi cyfrannu at y cerddi yma, i dywediadau a'i syniadau'n cw. Wedyn o'n i'n cerdded at y at y llwyfan, ofn syrthio yn fy ngŵn, a wedyn dringo'r grisiau a i gael fy nghyfarch gan yr Archdderwydd sydd yn ffrind agos iawn i fi ers blynyddau maith. Oedd yn brofiad emosiynol yy i ysgwyd llaw a uni. A wedyn o'n i'n edrych ychydig bach i'r dde a fyny oedd yng ngŵr i'n eistedd. Jim felly. Felly rhwng popeth oedd e'n dipyn o achlysur. Achos da chi wedi ennill y, y fedal ryddaeth o'n yn 2011 ond uh, goron am y tro cyntaf a, a barddoniaeth tro yma? Ie, yeah, barddoniaeth.
Um, o'n i wedi trio ambell uh, dro um, ar y goron, felly a cael beirniadaethau go dda, a ni'n meddwl, reit, daliad ati um, i drio. Ond mae gen i'r um, syniad yma nad mewn gwirionedd na ddylid cael rhyw ffin fawr rhwng rhyddiaeth gain a cherddi a farddoniaeth. Achos um, mae'r ma ma, ma, ma rhyddiaeth a cherddi yn gallu bod yn, yn gain ac yn dynn yym a dyna'n nghred i felly dyna ni. breuddwyd oedd y thema'r gwaith yy ac oedd y beirniaid hefyd wedi awgrymu yym oedd yna rhywfaint o anesmwythder yy ynglyn â rhai o'r cerddi gwaith chi be' be' oddach chi'n neud o'r feirniadaeth be' allwch chi sôn chydig bach am y themâu yn yn y cerddi? Wel dim dim ond y feirniadaeth o'r llwyfan gan Sir Hill Jones dwi wedi clywed hyd yn hyn yndyfe? Yym Digon teg, mae ma 'na anes- anesmwytho um, yn y cerddi, mae yna ma na deimlad o anesmwythyd. Mae yna um, mae'r ffin rhwng breuddwyd a hunllef yn gallu bod yn denen, dwi e? Chi'n gwybod, um, mae, mae breuddwyd um, ar y cyfan gobeithio yn, yn hapus ac yn beth bynnag, a mae hunllef yn gallu bod yn dywyll. A mae yna elfen dywyll yn y cerddi, mae yna ofn. Dwi wedi cyrraedd oedran, um, Mae'n debyg y bydda i, fel nifer o bobl eraill, yn gofod ystyried cyn bo hir um, beth sy'n digwydd i fi pan fydda i'n hun, pan fydda i'n falle yn goffa cael gofal, falle mewn cartre gofal. Mae yna elfen o gartre gofal yn y, ger, yn y cerddi yma. Um, fi'n hun yn, yn cwestiynu beth sy'n mynd i ddigwydd um, mewn blynyddoedd a ddaw. A mae hynna'n gallu bod yn freuddwydiol neu mae'n gallu bod yn hun llefus. Mae'n dyfynnu ar eich agwedd meddwl chi. Dwi'n iawn i ddweud mae yna rhyw gyfeirio at yr hen a- a'r ifanc yn y yn y cerddi hefyd a dwi me'wl odd odd 'na u- odd yy sylwadaeth yym do yn Iorwerth ar ôl yy yym dych chi ga'l 'ych coroni 'lly odd o cyfeirio at un o'r cerddi er enghraifft yy sy'n cyfeirio at yym Ebrill yy mis Ebrill a Machynlleth yy rhyw gyfeiriad posib at... Ie. ...April Jones 'lly. Ie. Wel ie yn hollol o dwi falch bod e wedi sylweddoli hynny yym Uh, mae gen i wyres fach sy'n byw yn ardal Machynlleth ac o'n i'n mynd â'i am dro a fe ddiflannodd i'r coed yn y gwyll. A allai ddim dech, dys, dechrau disgrifio'r boendod oedd ynddo oedd hi wedi diflannu, o'n i ddim yn ei gweld hi a oedd y nos yn, yn dod a'i cholli hi ac o'n i ddim yn gwybod beth i'n neud ac yn sydyn mae fi'n gweld un y pellter oedd hi'n gwenu codi llaw ar ei oedd hi'n hollol iawn Ond o'dd y syniad 'ma a phan steddes i lawr i drio crisialu'r teimlade hunllefus 'ma, dach chi elfen o hunllef ynde, o'n i'n meddwl ie, Ebrill, April, Machynlleth. Yym un peth hefyd am y am y goron 'dan ni 'di clwed yy sôn ychydig bach am am hanes y y goron 'ma a bod o hi wedi ac a defnyddio carreg o Batagonia. Mae Patagonia yn rhedeg trwyddi a, a mae'n goron hardd iawn yn tydi? Mae'n di, ydy.
Dwi wrth y modd bod mod i wedi ennill hi. Um, mae'n weddus rhyw ffordd, mae falle bod hi'n fwy gweddus i, i fenyw nag i ddyn, dwi'n yn gwybod, oherwydd mae yna flodau, mae yna, mae yna rhyw liwiau yn dyn does, ond um, na, dwi'n falch iawn ohoni. Wel, llongyfchadau mawr i chi. Diolch o galon.